Yo, nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe aʋa la dzi. Ŋkɔ nye nye dem ne nya me ye ne va mɔ dzi dza gba na subscribe ne subscribe vɔ la kema na ma video kple ame nɔvi. Me di be mia nɔ like na video ya. Ele video ele veve ɖe video edzi be mia ne like. ele veve ɖe. Eee mekpɔ be mía tɔwoe míle mído azã etsɔ yi va yi be míaƒe Independence Day. Eya me be maƒo nu viɖe tso ŋu. Ne makɔ video ɖewoe kɔ da ɖe míaƒe ŋkume ne míakpɔe be Independence Day yi míle ɖuɖu tso 1957 va se ɖe gbe tutu ɖe dzi kae va míaƒe agbe me. Emɔdodoe ye wodzra do na mí alo ekɔdziawo tu na mí alo amatsidee ya wo discover na mí. Eya medi be maƒo nu viɖe tso ŋu. Ne le nye kpɔ fufu la ɖe dzagba na ma videoa. Ele veve ɖe. Ne mele gbɔgblɔ be agbe ŋu ke, nu yi ta mele gbɔgblɔ be agbe ŋu ke, eyae nye be Mí ɖevi yiwo mí le fifi la ɖe, mí kpɔ be mí tsi megbe le agbe me. Ya ta me va mɔ dzi ma kɔ ame eve ma kɔ va da ɖe wò ŋku me ne wò tse na kpɔe ne na bia se be ɖe nyateƒe ye lo. Wo le Ghana yɔ be sika ƒuta. Ame geɖewo me kpɔ nya be Ghana alo Gold Coast ɖe egɔme nye be sika ƒuta o. Ghana ya wo zɔ ya wo fɔ sika le anyigba dzi abe yi dzɔ le e e leke wo le yɔ. Ŋtsɔ Ghana ɖe ya wo zɔ le Afrika ƒete le xexea me ƒete ɖe. Ghana ya wa zɔ ko wa nɔ zɔzɔ ko je wa fɔ sika le anyigba dzi. Ghana ɖeka. Ya ta yovo yɔ tefie be ɖe sika ƒuta. Menye sika ɖeɖe ya Mawu na mi o alo dzi kple anyigba wɔla ɖe o wɔ ɖe anyigba dzi na mi o. Vɔ va se ɖe gbe he mi xɔ Ɖokuisinɔnɔ va se ɖe gbeɖe eye ame ema ƒo nu viɖe tso ŋu. Viɖe ka míekpɔ? Eya megbe mabia ne wò nàŋlɔ le kɔmɛntia te viɖe yi míekpɔ ɖe. Ŋlɔe le kɔmɛntia te. Tutuɖedzi yi míekpɔ le agbeame ɖe, ŋlɔe ɖe kɔmɛntia te. Ne ame ɖe tsɛ nekpɔ be ɖe tutu ɖe dzi de va míaƒe agbe me tso 1957 va se ɖe egbe. Míkpe fu le yevuwo ƒe asi me hafi mí be míxɔ ɖokuisinɔnɔ. Ne míxɔ ɖekuisinɔnɔ, yevuwo ƒe education ɖe dze be míganɔ zã ao. Video yiwo nèle kpɔkpɔ le nyewo megbe fifi la ɖe, menya eƒe mekɔ da ɖe ne nàkpɔe. Ne nàbia ɖokuiwò se be ewò nènye titsa klɔa tsɛ le xɔ ma me nàte ŋu anɔ xɔwo me afia nu ɖeviɛwoa? Eya mele yɔyɔ be agbe ŋu ke mí le nyɔe di. Ènya ŋka ya? Politics eya le mía wu le Ghana dukɔ me. Ga le mía si, sika le mía si nyateƒee. Medidi o, ewa abe kɔsiɖa eve nye alo kɔsiɖa ɖeka nye ya. Free Man Family kɔ video ɖe kɔ va do míaƒe ŋkume yi nye nu ka sodzawe tsitre va yi le China tɔ ŋu dzɔ kple woƒe tuwo haɖe ga sue yi woana wo ta. Nɔvi lɔlɔ, ega sue yi woana Ghana ŋutsuwo ta. Mi bia se, ame kae kpɔ ŋusẽ le Ghana dukɔ me be wòate ŋu akɔ tu ado sodzawu? ava yi nɔ China tɔwo ŋu dzɔ. Míaƒe ŋku meʋu o, eya medi be nàse. Míaƒe ŋku ɖe meʋu o, mítsi megbe le agbe me. Agbe ŋu ke ɖe, mítsi megbe le agbe me. Nyemenya ame kae dɔ soja mawo o. Vɔ ne èle ɖevi fɛ̃ yawo kpɔ le anyigba dzi ɖe? Nèle ɖevi fɛ̃ yawo kpɔ le anyigba dzi wole fu kpe. Mi be twenty first century me mi le. Matsi na wɛ. Yovo yiwo va ƒle mi, yiwo colonize mi ɖe. Womage ɖe woƒe kɔƒewo me kura akpɔ agbe ya tɔgbi o. It doesn't exist anywhere. Ao. No there is no one single village or cottage yi na kpɔ yovo viwo wa nɔ anyigba nɔ nu srɔ o alo anɔ ati gɔme anɔ xɔ gbagba me o ne mi va mɔ dzi eye me nɔ gbɔgblɔ enye ɖevi le tsitsi va ɖe concert ɖeƒe wo le gbogbo ɖe enye ɖe me be agbea ne vivi na mi Menye politics wɔ me le o. Vɔ NDC kple NPP ɖe, amewula gã ya wo nye. Nye me de ɖeke le me o. Ame me de ɖeke le me o. Ne wònye be NDC do wɔ policy ɖe kɔ da ɖe, yi wòa bla NPP tɔwo kɔ da ɖe gome ɖe, anye ne Ghana ka ɖe me. Anye ne Ghana policy le, ma nye NPP kple NDC o. Yi na amea va fe tofi, amea va fe tofi, na amea fe tofi, ame bubu afe tofi, ao. Eya gblɔ mele na we. Mi bi agbe ne vivi 21st century. Mi le Independence Day du e chɔ yi va yi. Nu ka du mi le? Paracetamol, we don't manufacture. Gihɔ pharmacy yi le mia si. Mi bia se Gihɔ pharmacy ebe ɖe. Eh, ame yibɔ ele ŋgɔgbe nea. Nuwo be sodium, Miabo professor wɛ ɖe. Wonya nuka wokɔ wɔna sodium, nuyi wokɔ wɔna sodium le mia sia. Wonya le yewo wo wo wo a mia dze gɔme from from scratch from kreŋkreŋ to kraŋkraŋ. Wonyea? Sukuviawoe nye ma le anyigba be yewo le nu srɔ. and they will set exam, the same exam in the village, the same exam in the city. The same thing. Eya ta nye meva, is there any equality? Ya ta ame sia ame le ŋku mɔ di ne wòage ɖe politics politics eme. Ame sia ame le mɔ di ne wòage ɖe eme be nye tse mava yi du vi ɖe abe ale minista ma gblɔ va yi. be yi yi ega yi yi gblẽ ɖe yi me kpɔ kpɔ ga aleke yi adzo le fi ma yi akpɔ yiwo ga hafi woadzo le fi ma so it's because of the money not to serve the nation agbe ŋu ke mebe ɖe nɔvi ne mi mewɔ ɖeka wò policy ya bla ame fiafi woame eve ya o ɖe sigbe ko mianɔ die me gbidigidigidi mado Ne ewɔ ne nye ɖevi ya ne kpɔ ɖokuiwò le video ya me alo ewɔ ne ne nye vitɔ evi nɔ ne kpɔ eviwo le anyigba dzi le nu srɔ̃ nu ka srɔ̃ƒe wòle how can the thing even enter into the brain ne nana mu ɖoɖo Ghana Independence Day, mi le ɖu nyawo. Kpɔ gbɔɔ me ɖa. Kpɔ gbɔɔ me ɖa. Matsi na wo There are millions of job online. Vɔ Ghana ɖe, wole mía de da ɖe axa dzi. Haɖe be mi nye fiafitɔwo ta. Ne wo me nya me le tsitsi na we. Simple, simple, simple, simple assignment yi na, na tun awɔ le internet dzi akpɔ kɔba aɖu nu ɖe. Yi wonye yovowo ƒe dɔwɔwɔ ɖe. wo eya tse wokɔ bɔ mí mía tɔwo de wo de kɔ wla ɖe mí ha ɖe corruption ta ma tsi na wɛ agbe ŋu ke mí be ɖe nya ɖeka le mía si la nya ɖeka le mía si mí di be agbea ne vivi ya ta mí va mɔ dzi me bia dagbe na ame sia ame me ga ŋlɔ be wo me be ne va mɔ dzi dze agbagba na subscribe ne subscribe vɔ ne na ma video kple ame nɔvi ema le veve ɖe nam. Megaŋlɔ be o. Ne va mɔ dzi dzagbã na subscribe. Nye ma ƒo nu sugbɔ o. Ne nya ɖe le na asi wò ɖe, ŋlɔ ɖe comment yɛ te. Ekema mia nɔ ka me? Me bia da gbe na ame sia ame.